Kuuma kũndũ na kũndũ, na o na ũmũthĩ no hang'ĩte, ngathiũrũrũka ngariũnga, ngatigĩrĩra thĩinĩ wa gatarũ gakwa nĩ ngũreheire mũini ngũthi, mũini wendete, mũini wĩ karũgano kega, mũini ũkoretwo ũkĩĩrorera na ũgakenio nĩwe. No ngwĩraga kaingĩ, hĩndĩ ciothe nĩgetha mũndũ aringe mũrĩmo ũrĩa ũngĩ, gatarũ gake nĩ akoragwo aingĩrĩte agakahũra, na hĩndĩ ĩrĩa e iria-inĩ, Nĩ akoraga rĩngĩ nĩ kũgĩire na ihuhũkanio, gũkagĩa na makũmbĩ, no nĩ omagĩrĩria maũndũ macio mothe nĩgetha agakinya mũrĩmo ũrĩa ũngĩ wa iria. Na mũthenya wa ũmũthĩ twĩna mũini wendete mũno makĩria na nĩ njũĩ nĩ tũkire gũkũ gwake studio. Karibu sana. Nũ kwĩra ũngĩ karibu rĩu? Na nĩ niĩ ngĩrehire gwaku. Nĩ ngũkwĩra karibu tondũ nĩ gwitũ. Ehe. thengio må no asante kezi å horo wa matuko nzuri yes citiĩrĩgaine tå tiä rä gaine no no ndakena nĩ gũkuona nä nguonaga gwakwa tv-inĩ Ĩ, TV. nä å kangaga kaingä nĩ njeraga hwainĩ nä ceraga kaingä mũtambo-inĩ yes ndå kä geithie mwä roreri Mm, mwĩroreri nĩ ndakũgeithia Ah, nĩ niĩ twĩ haha nĩkĩnjũĩ njĩtagwo sami rũngũ twĩna kezia kerwo gũkĩigue rũgano yes gathiore mũtambo ndakae gũthiora mũtambo Ĩni. thengio mũno na nĩ wĩikaraga wĩ smart hĩndĩ ciothe na ngakĩmenya nĩ ũroragwo wega tondũ mũndũ ũroragwo wega ndarigaga tondũ ona kiumĩra ũguo na bara nĩ ũkuona mũndũ ũcio rĩ Ĩĩ. ena kariri ka jehova Noguo. na ngai agagĩkũiga wega Asante. thengio mũno na nĩ twagĩcera gũkũ gũkũ nĩ studio Gũkũ nĩ studio. nĩkuo thakagĩra nyĩmbo Gũkũ nĩkuo tũrekondagĩra hiti ciothe. hio ciothe ciothe ciumaga Iria gũkũ ũiguaga tũkĩina. yes Ah, n- n- ah, mũheani. ĩĩ Ndũkanjethe harĩa ũrandigĩte ira. yes Na ingĩ nyingĩ. ĩĩ nĩyo twĩtaga studio tũmĩtaga S2 S2 squared squared. studio ĩ ngumo mũno mũno bũrũri-inĩ mm. na ũtanatũhe cia studio tũkwenda kũmenya ũrĩa wokire kũgĩa studio na gathabarĩ karĩa ũgerete ũgĩgakinya kũgĩa na studio mhm. na ũgĩgakinya atĩ nĩ ũkũinĩra andũ makenio nĩwe nginya onao mende gũtuĩka atĩ nĩ ũkũmaproducera nyĩmbo nĩ tondũ ũngĩgakinya gũ trust producer no nginya mm. wambe wone wĩra wake kana we mwene ũrĩa akoretwo agĩgĩka na tũkĩmbe tũmenye ũciarĩirwo kũ umĩte mm. kũ oh, mhm. Kĩndũ kĩa mbere kĩa nyambe njokie kĩũria kĩa mbere Yes. wanjũrie ũhoro wa studio yes na kĩndũ kĩa mbere ndĩ mwini ndonire ndingĩhota gũikara itarĩ studio Ehe. tondũ niĩ ndĩ- nĩ nyinaga ona ũngĩrora gatagatĩ kaini arĩa makoragwo kuo gũtirĩ mũndũ ũinaga narua tani Nĩguo. niĩ nyinaga rwĩmbo na nĩ nyinaga rwĩmbo within one month ũkaruta rũngĩ ngaruta rũngĩ niĩ nĩ nyendete kũina rwa gwĩtĩkĩrĩka rũgetĩkĩrĩka Yes. rũrĩa rwakinyĩra andũ ikũmi no ikũmi rũ- sawa rũgamakinyĩra rũrĩa rwakinyĩra rũrĩa ngai auga rũu tũkũigua na bamĩrĩ tũgakĩigua mũgakĩiguĩra na nyũmba akĩigua nĩ ekũhe wĩhokeku nĩ- nĩ- nĩ ekwĩhokera rwĩmbo rwakwa kũiguo nĩ Mabũrũri. matũ maingĩ Yes. naruo rũgagĩthiĩ Wow. so niĩ ndĩ mũndũ wa kũina Ehe. tondũ ona- ona mũtangathi amenyekaga nĩ kũroka studio nĩguo wanyita yes yes rĩu ngiugaga no nginya ngĩe na studio yakwa Aha. nĩgetha rĩrĩa ndabatara kũina rĩ Ĩĩ. tondũ ũini nĩ wagĩire goro mũno Aha. o ta rĩu rwĩmbo angĩkorwo kũhũra audio studio ya raithi kũhũra audio nĩ ngiri ikũmi rĩ, nĩwona angĩkorwo ũrutaga rwĩmbo o mweri nĩ ta gũkombora nyũmba. Nĩ ta gũkombora nyũmba. Rĩu ngiuga ngĩgĩa na studio yakwa nĩgetha rĩrĩa ndabatara kũruta rwĩmbo ngaruta. Nĩ kuga ndũthakagĩra andũ arĩa angĩ kana no gũthaka? Nĩthakagĩra andũ arĩa angĩ. Okay. Ĩĩ, na nĩ ngagĩteithĩkĩra oho Ĩĩ. nĩ thakagĩra andũ wow thengi nä tå gå ka hau ha studio reke twambe tå menye samiro ngo aumä te kå kana aciarĩirwo kå Samiro ngo aumĩte itũra rĩrĩ thĩ mũno rĩ kũndũ kå ndå thä inä mahuti-inĩ kũrĩa aciarĩirwo ndaciarĩirwo itũra rĩtagwo Olenguruone Ole nguruoni. Nĩ ũraigua itũũra ta rĩu? Ole nguruoni. Ole nguruoni. Ehe. Ole nguruoni nĩ itũũra. Kore kama Maathai? Aca ti kama Maathai. Nĩ kũrĩa ndaciarĩirwo. Ehe. No Ngai nĩ wa magegania tondũ ndaroraga kũrĩa mũndũ aciarĩirwo. Nĩguo. Kana kũrĩa uumĩte. Mhm. Ah, tondũ ti harĩa uumĩte ta harĩa ũratwarwo. Nĩguo, harĩa ũrathiĩ. Ngai akĩ, ngĩciarĩrwo kũrĩa Ole nguruoni. Mhm. Nĩ mami witũ. Mhm. Etagwo Wambura. Mhm. Haa na agĩkĩndera wega ngĩonga wega ndĩ kĩhĩĩ kĩirũ gĩtungu o ũguo Ĩĩ, kĩhĩ kĩrarĩa wega kĩhĩ kĩrahinga mawaru wega biũ na maboga ĩĩ kũrĩa to gũkĩhũra waru yes na nyororoka Ngĩgĩkũra. wega Ah, ole nguruo ni nda- ndakwĩra ĩkoragwo kũrĩa moro ehe kũrĩa gũkoragwo na clashes nyingĩ na ĩĩ kũu ehe rĩu kau nĩkuo ngĩciarĩirwo yes rĩu nĩ wathoma kana gũthoma nĩ ndathoma no ole nguruo nĩ twaumire the ya 1992 hĩndĩ ya clashes ĩrĩa yarĩ ya 1992 twĩ twana tũnini ĩĩ rĩu tũgĩgĩũka niĩ thomeire cukuru ĩ haha Kayole tũgĩũka Nairobi. Mwoka Nairobi? Yeah. Mm -hmm. Thomeire cukuru ĩ haha Kayole ĩtagwo Thawabu. Mm -hmm. Nĩyo thomeire nginya harĩa ndakĩhotire gũgĩkinya. Mm -hmm. Na ndikiri ona kiheo kia wini eh no wainaga nginya wi kanini eh. tuke twahinga cukuru muthenya wa kuhinga cukuru wita rucio eh ni tweheragia tukeheria metha ehe ĩ cia cukuru Ĩĩ. Ai, tũka- ĩhĩ tũkaeheria itĩ tũgathondeka gacakũ ũguo tũkambĩrĩria kũ- kũhũra bandiri metha igũrũ metha igũrũ Ĩĩ. tũkĩinaga. tũkuruga mariko merĩ tũkuruga Ĩhĩ, Ĩĩ. hĩndĩ ĩyo nyĩmbo iria ciarĩ igũrũ hĩndĩ ĩyo nĩ cia mũthĩni wa ngai mũthĩni wa ngai atũrage ono ngai Ĩĩ. tũkaina Ĩhĩ. na tũgagĩkena hau nĩho ndambĩrĩirie ndambĩrĩirie ngoro yakwa ĩkĩambĩrĩria Kwenda kwenda ũini. music na njĩra nene na Ndĩ o kahĩĩ kanini ngĩambĩrĩria kwandĩkaga tũrwĩmbo o ũguo. Mhm. Ĩ o ũrĩa mwana ageragia tũũndũ na tũbuku. Nĩguo. O ũguo. Na hĩndĩ ĩyo nĩ nyĩmbo ciao wendete mũno? Ndendete nyĩmbo cia, hĩndĩ ĩyo andũ arĩa makoragwo igũrũ hĩndĩ ĩyo rĩ, kwarĩ na Kamũrigo na mm, mũthĩni wa Ngai, Ĩĩ, Joseph Mwaũra ĩĩ na Heze Ndũng'ũ. na Heze Ndũng'ũ. No niĩ Heze hĩndĩ ĩyo ndiamũĩ wega Ehe. tondũ ndie- ndie- ndie- ndie- nyĩmbo cia gĩkũrinũ ndiaciũĩ. Ĩĩ, Ndarĩ na passion ya andũ arĩa mainaga ta niĩ ĩĩ. na mũndũ ũgwĩtwo Njoroge mĩrigo thĩ. Ĩĩ. Paul Njoroge. Acio nĩo marĩ igũrũ. Wow. Na Recho Njeri. Ĩĩ, Yeah. wow. Thengiũ na hĩndĩ ĩno rĩu woka kũmenya atĩa wĩna kĩheo nĩ nyĩmbo ciene ũraina wamenya atĩa wĩna kĩheo kĩa wĩini nĩ andũ marakwĩra kana ndamenya ndĩna kĩheo kĩa wĩini tondũ ndĩ kahĩ kanini nĩ ndathiaga rĩngĩ angorwo nĩ Sunday school yes watongorio ngerwo ndongorie rwĩmbo nderwo ndongorie rwĩmbo rĩ ngaina rĩu twana tũrĩa tũngĩ tũkoka tũkanjĩra hai Samuel ako na sauti smart anaimba smart ngĩambĩrĩria kũmenya harĩ kĩndũ kĩrĩ thĩinĩ wakwa no ndiatindanĩire tondũ naguo wanarĩ arĩ ona wana

Rĩu tũkũ twa gũkĩrekondi nĩtuo ndagaga. Ndũngĩgĩakia mwaki ũtarĩ ngũ na ngũ cia maica nĩ mbeca ndũngĩaga mbeca ya mhm. mbeca cia gũthiĩ kũrekonda ĩyo nĩyo challenge ya mbere ngĩandĩka nyĩmbo ciakwa na ndaikarire na nyĩmbo ciakwa ihinda inene muno ibuku-inĩ mĩaka ta ĩtano nyandĩkĩte njagĩte mbeca cia kũrekonda Atĩrĩrĩ Sami, ndĩrageria kũ imagine mĩaka ĩrĩa ũranjĩra wambĩrĩirie kũina, na thaa icio mini boys nĩrĩo makoragwo na ũremi mũingĩ biũ, nĩrĩo anga nĩ mathire ma marĩa maembe kwene, anga nĩ mathire anga makaria karati kwene makĩrĩithia, tũmĩtugo tũu warĩ natuo kana? Of course, ndakĩrĩ mwana wa kahĩĩ o ta arĩa angĩ. Ĩĩ. Rĩu ũguo niĩ kwanza ndahũragwo nĩ baba o mũthenya, tondũ ndarĩ mũremi, na na mahĩtia marĩa ndahũrĩrwo ũmũthĩ no mo ngahũrĩrwo rũciũ. Ĩĩ. Eh, nä tå maå ndå ta tå rä kå guo wekaga wä må nini tå rä å ririkanaga å gatheka gũthiĩ kũhĩta Ehe. kũhĩta thwariga na thungura Ĩĩ. rĩu ngakĩrega kũruta wĩra ũrĩa atä kaå ndå ngwĩrĩtwo kamwe ndute. ririkanaga mwekä te mwä rä anini mwä boys å guo na må kä herithio må no thiaga rĩmwe tũkora tũgakua nguo na, na, na mbagi Aha. kahitha kĩnyatha Ĩĩ. wathiĩ wahitha kĩnyatha thaa mũgwanja rĩngĩ thaa inyanya tũkarega gũcoka cukuru Ĩĩ. muno muno saturday mhm. tugacenjia tugekira cia mucii eh. tugathie kuria ni ndathomagira kuria kayoreri kuria kuria tha wa mbure murima uria ungi wa, wa riu niguo anga wa embakasi gutiakitwo kuu kwari ngemu kwari kwari thwariga mhm. twathiaga kuhita kuu mhm. kundu gwetagwo mugoya mugoya twathiaga kuhita kuu rimwe tugagikinya tha ithatu cia utuku no thire cukuru o rucini

niä ndiahotire gå thoma wega guo ndatigä cukuru o- o ndiathire na mbere na cukuru Ĩĩ, wakinya class 8 ndakinya class 8 ndiahotire gå thiä na mbere na cukuru tondå my dad ndakä rä na mbeca icio Ah, Rĩu niĩ ndambi- ndathire ngĩandĩkwo mawĩra ma- ma- kũ- ma kũruga thubu waruga thubu kũ thubu nĩ ndaruga thubu atĩrĩrĩ Ĩ, um, nĩ twahũrwo clashes 92 ĩhĩ, Ah, 1998 rĩ ĩhĩ, tũgĩcoka ningĩ warubaga Ĩ. rĩu warubaga kũrĩa ũiguaga ngiuga gwitũ nĩ warubaga elbagon ĩhĩ, warubaga rĩ mm -hmm. eh, kuria to kuria njiarĩirwo ole nguruoni nĩ twahurirwo nĩ clashes Yes. mĩgũnda ĩyo andũ magĩtunywo Eh. ũrĩa warĩ kuo president moi akĩheana mĩgũnda ĩngĩ kũrĩ handũ arĩa Eh. 1998 rĩu elbagon Eh. tũkĩ mũkĩrirokĩte rĩu eh, rĩu tũgĩcoka rĩu ndacoka ningĩ warubaga ndĩ mũndũ mũgi mũgima ndĩ mũndũ mũgima ehe Ah, rĩu ndacoka warubaga rĩ tiguo rĩu ndagĩthire rĩu ngĩandĩkwo rĩu na kũu kũruga thubu kũruga thubu no ti warubaga nĩ kũndũ gwĩtagwo mang'ũ ũracemũkia mĩtwe na kũrĩa mena salga na mahũngũ kwendia bushĩ na ndũ na thubu yes mhm. mm. nĩ waruga thubu nĩ ũgũtiga watiga wĩra ũcio nĩkĩ ngĩtiga wĩra ũcio mhm. hĩndĩ ĩyo wĩ thubu-inĩ no ũraina no ndĩraina ndĩ ona kĩoneki tondũ ũtirĩ ũndũ mũru kezia mhm. ta kũ ta kũriganĩrwo nĩ kĩ weteirwo nĩ ngai ĩĩ gũte purpose yaku ya, Ehe. yani gwĩtagwo gwĩka atĩa calling yaku ti calling gũte kĩoneki gũte kĩoneki Yes. kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku Ĩĩ. nĩ ũndũ wa situation ĩrĩa ũragerera ũmũthĩ thank you ũmũthĩ no ũkorwo rĩngĩ ũndũ ũrĩa ũreka rĩ mm. ti ũndũ mũnene kana tiguo ũgũkenagia tiguo ũgũkenagia no ũreka ũguo wetereire ũndũ ũrĩa waku ũ ũke ũke rĩu mhm. ndĩkĩrĩ oku thubu-inĩ mm. no ndakĩinaga mhm. mũno ah, na ngakĩandĩka nyĩmbo Hey, no wĩra-inĩ ũcio wa thubu ndingĩahotire gũthũkũma mbeca cia kũhota kũrekodi warĩhagwo mbeca cigana ndikienda kuga ndikienda kuga he handũ ndaugĩte andũ makĩ- magĩtũma tũ comment makiuga "Hi!" arĩagwo tũbeca tũnini mũno tũtangĩaiganire nginya kwĩhumba na kĩ ngiuma hau wĩra ũgĩthũka ningĩ ngĩcoka warubaga ndacoka warubaga ngĩcoka kanitha-inĩ nĩ ndathomaga kanitha wa buru coka kanitha-inĩ ndetĩkia ngai ndĩrĩ o kũu Ĩĩ, kanitha wa buru nĩ ũrĩa mũ- mwanake nĩ mũthingu na mũirĩtu nĩ mũthingu Ĩĩ. airĩtu maikaraga mwena ũrĩa mwanake aikaraga mwena ũyũ ĩĩ kũu nĩkuo gũthiĩ na wona mũkehanĩra after kanitha nĩ ukuga nĩkĩ mũkwĩranaga ĩĩ, na nĩ ũkũhũrwo kamero Ĩĩ, harĩa mbere nĩ kwanĩrĩrwo caci Ĩhĩ, na ũingatwo ĩĩ, tondũ kũrĩa andũ magĩthiaga Ũth- ũtheru no thingu thingu, no ũhoro ũrĩa wa no ũhoro ma ũrĩa wa ma yes rĩu kũu nĩkuo ndagĩteithĩkĩire ngĩhota kũmenya ũhoro wa ngai rĩu ũrĩa nyinaga gũkũ ĩĩ ngĩgĩkĩrwo ũhoro wa ngai thĩinĩ wakwa yes ngiuma kũu ah, the year 2008 o ũkĩrugaga thubu ĩhĩ rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ ndatigana na wĩra wa thubu mhm. tondũ ndũrakĩrehe wĩra ũkĩrutire mĩaka ĩrĩ na cati nĩ ĩtarũkire mũgongo ngĩtua matua rĩu ma gũcoka mũciĩ tondũ kuma mang'u na gũthiĩ kapsitarĩ no gatĩna we ngĩcoka mũciĩ nyambĩrĩria kũrĩma rĩma waru kũu o kidogo na mboga eh, ngĩambĩrĩria kũrĩma rĩma waru na mboga Eh, o kidogo pole nĩ thimũ ehe. Eh, ngĩikara o ngĩethaga mbeca cia kũrekonde Ehe. ningĩ ũrĩmi ũcio ũkĩaga kũnjĩtĩkĩra Eh, tondũ hau tiho ngai andathimĩire ehe. ĩyo

ya ũkaheo mathaa ndika nĩ nga mathaa maigana ũkarĩha ngiri ikũmi na ithano Mm. rĩu niĩ ndainire nyĩmbo inyanya Mm. within mathaa ta merĩ tondå nä wenda mbeca ciaku ĩni igethira okorwo rĩkĩ ä å rä kä tie ũguo nĩ mũndũ wa ngita akahũra Nĩ live. ũnyitĩte rithimu ĩ nĩ live Eh, eh. live music yakwa ya mbere yarĩ live Ehe. nĩ ndĩetha tũrwĩmbo tũu kezia nĩ Katũinĩre kamwe wainĩte hĩndĩ ĩyo. ngũtũmĩre Mhm.

ngĩrũhũra rĩngĩ mhm. ngĩhũrĩrwo nĩ Sami Kiai hĩndĩ ĩyo nĩwe wa producer ga akĩhũrĩra ngĩrũcokera rũti eh. na guguo na nyĩmbo ingĩ nyingĩ tiga nĩ Jehova ndigĩtũire muoyo cio nĩ ndĩretha nyĩmbo icio njĩkĩrĩre andũ macione rĩu nĩ waina mm. na ũini ũyũ rĩ mm. ti atĩ nĩ wakĩambia gũgũteithia mhm. tondũ nĩ wakĩhotherwo mbeca na nĩ waina no ndũrateithio nĩ ũini ũyũ tondũ ndũrĩ ũrambia kũan mbeca Rĩu thikĩrĩria Mhm. Ah, ona ndũngĩkĩndeithia tondũ kĩndũ kĩa mbere Eh. nĩ ti ti video Ĩĩ, nĩ audio. nĩ audio Ehe. na nyĩmbo ici ndaina nginya hũmĩte tondũ hĩndĩ ĩyo andũ mainaga nyĩmbo nginya inyanya na Eh. ikũmi na igĩrĩ Mhm. ta njĩra ũkĩina nyĩmbo inyanya Mũthenya ũmwe. Ah, cia mũthenya ũmwe nĩ mathaa Mathaa. ũkĩina nyĩmbo inyanya ũgacikĩra CD-inĩ Ehe. no nĩ ndagĩtoborire Mhm. Ah, ngĩikara ningĩ na CD ĩyo

Em, live ya mawanga life ya mawanga kũrĩa iguaga kũrĩa twarĩaga ng- ngingo cia ngũkũ mũrarĩa ngingo cia ngũkũ nĩ thĩna na ngima nĩ tondũ nĩcio cia raithi Ĩni, na mwenda mũigua nĩ marĩa kanyama nĩmwĩrĩ mũigue nĩ mwarĩa kanyama ngingo cia ngũkũ na magũrũ ma ngũkũ na kũrarĩra rĩmwe na rĩmwe nginya nĩ ikwaga tondũ ona ibarũa ici wonaga nginya cia mĩako iheanagwo na imenyano Ĩĩ. ĩĩ nĩ ũgũthiĩ ũgatinda hau ũ- rĩngĩ nĩ- nĩ kũndũ kũrakwo ũkaigua kwerwo we kunja we kunja we kunja Nĩ watĩria. we kunja we ũgatigwo hau ĩĩ nĩ wĩra mũritũ no na kuona no thĩ no thĩna koguo kũngĩ no warutire nginya wa mĩako Ĩĩ, nĩ gũtirĩ wĩra itarutĩte rĩu rĩ naikuru nakuo rĩ ngiuga ndigũkwĩra gũkũ tondũ rĩu rĩ Naikuru nĩ mũtangathi ũrĩkũ ingĩona akĩũrũra kũu aigue wĩini wakwa njetie CD ũguo nĩguo ndarizonire ngĩona kabathi gakuĩre Nairobi ĩ kũndũ ingĩthiĩ Ĩĩ. nyone mũndũ aigue nĩ nyinaga ĩ Ningĩ nĩ ũiguaga nĩ kwa makua na mariũka. Ĩĩ, ningĩ nokuo ndĩgĩcemania na reke ngwĩre andũ arĩa ega othe amwe makoragwo taũni arĩa aingĩ Ĩĩ. kwanza a ũininĩ Ĩĩ. makoragwo taũni Ehe. ũngĩina wĩ mombatha rĩ Ehe. a- mũndũ wĩ mombatha arĩcemania arĩ na kezia Ah, ndakũcemania nake na ihenya arĩcemania arĩ na mũturi wa mũirũ kana mũtangathi ũrĩa ũngĩ ndagũikaranga Eh, ngiuga reke thiĩ kũrĩa makoragwo ehe ngĩũka nairobi ehe ndoka nairobi nakuo rĩu rĩu woka kwambĩrĩria ku ngai tondũ nairobi rĩu woka- gũka ndoka ũguo Ĩĩ, Ũguo tu. wĩihũrĩtie Ĩĩ. Ehe. ndoka ũguo ũthũ gũkĩrĩ andũ aitũ maikaraga gũkũ yes no nĩwamenya ndũngĩũka kwa mũndũ na rĩngĩ ena mũthuri wake ĩĩ ati uthie hau gutuika murigo ĩhĩ ni uke ta mundu rume wigariure na njira cia ciaku ngiambiriria miako kundu gwitagwo don home Aha. don home twakite muno nyumba ngiambiriria ibarua ibarua ibarua uguo Mm. ngithii uguo ngigeragia kuina hindi imwe ni ndirikanaga kwari o ngigeragia gwetha tubeca twa kuruta riu vcd iria yakwa yes hindi imwe Rĩu harĩa harĩ ũtukũ wakwa na Ngai na harĩa thĩna twe- twetanĩire mĩrura ĩĩ na harĩa ndakinyire rĩa mũico o kuonana na ũgĩakaga. thĩna ngĩakaga ĩĩ, ũrĩa ngĩakaga mĩako- mĩako-inĩ mhm. na noigua ndĩ na gacindi kamwe Ĩĩ. no gatikoragwo mbica no Gatirĩ nĩ ngoragwo mbica. nako na ka- nĩ ga- karĩ cover ĩĩ Twathiaga Kawangware gwĩ kũndũ twacinagĩrwo tũmaratathi twa raithi tũrĩa twa kompiuta tondũ ũngĩhota nginya kũhũra roro ndũngĩhora ĩ ndũngĩhota kũhũra marĩ ngiri marĩ ngiri ithano twahũraga maratathi anga ngiri ithatũ ma ma kaba cia CD rĩu ndũngĩahotire nacio ngiri ithatũ nĩ ũrĩ tũnini twa mbeca iria wĩ nacio twa mbeca iria wĩ nacio na iratathi rĩmwe twarĩhagio ciringi ithano Kawangware hau bengi-inĩ ya Equity ĩĩ rĩu mũndũ ahaicaga ngari na bĩa ya gũthiĩ na gũcoka na ũgakua magana ta merĩ Aha. ũgacinithia tũratathi magana kana tũratathi ta 50 Ehe. ũgoka rĩu ũgapaki ĩĩ tũ CD Aha. rĩu ngĩgĩpaki tũ CD twakwa hĩndĩ ĩmwe njeteirwo kesha Ehe. ũcio nĩguo warĩ ũtukũ wakwa na Ngai na hau nĩho twakinyanirie Wow. na thĩna Wow. mũico oye wanyita oye wathiĩ kũ gũkũ gwa acemania na ngai ndetwo thimũ ĩno yakwa nĩ ĩrahũrwo Mĩkĩre mũno silent. Nĩ- he mũndũ ũngĩ thiĩ warie na mũndũ ũcio tokorwo nĩ kawĩra Ĩĩ. Ehe. rĩu rĩ Ĩĩ. eh, tũgĩthiĩ gakeca handũ ngĩtirwo gakeca handũ nĩ mũndũ wĩtagwo KK Ke ũyũ ũmwe mũtangathi. Ĩĩ. Tondũ KK hĩndĩ ĩyo nĩ arĩ na ministry, o na rĩu no ĩkoragwo ministry ĩyo. Yes, yes. Ĩtagwo anga. Nĩ arĩ kanitha. Yetagwo, yetagwo atĩa? Ngĩririkana. No rĩu, rĩu KK nĩ twathiaga kũu kũinithia praise and worship na kĩ na kĩ. Ngĩtĩrwo keca kanitha wetagwo Back to God. Yes. kũrĩa kawangware eh ndebe rũkeca rĩ niĩ ngĩgĩthio kawaida na tũcindi twa gũthiĩ kwe kwendia nĩgetha ngĩonere andũ akwa gĩakũ gĩa kũrĩa nathiĩ kũu rĩ ngĩinithia praise and worship aha ndonire o madamu ũmwe oka ahoya namba aha na madamu ũrĩa wahoire namba cia thimũ rĩ eh nĩ mũirĩtu ũmwe na tokorwo nĩ ũmũĩ wa nyĩrĩ

akĩni connect mm -hmm. na munene uria wari kuo hindi yo etagwo Zulu Thiongo yes kiona wira uh -huh. ndona wira ri eh. ndatonya inoro ri eh. riu niguo ngihota tondu ndakiambirie kwa kuoya kamucara eh. ngihota kuina rwimbo rungi riu ni wikite magegania na ngirutwara tondu ku ni kuo ndutaga wira uguo ni ngihota kuingiria rwi rwimbo ndaina story yakwa jane yakwa ya music wow hau niho ngai andirikanĩire Eh. Mm. Cutex wamahakaga kũ? cutex rĩu hĩndĩ ĩyo rĩ Mhm. ah, ndamahakaga o mĩena ĩno ya dodora na kuo kariũmbangi na kĩ Ũrathiĩ na na kambani hĩndĩ ĩyo ũgĩthiũrũrũka? ndĩrathiĩ rĩu eh, ndakoragwo atĩrĩrĩ Mhm. rĩrĩa kwaga wĩra wa mĩako rĩ Eh. ngoya mbagi ya cutex Ehe. ĩ tondũ nairobi kwendaga mbea hiũ Ĩĩ. Ĩ, nĩguo ĩ, Ĩĩ, yahĩtia kĩondo kabere engana nĩguo rĩu niĩ nda- ndakuaga mbagi yakwa ya cutex Ehe. akiurura kariũbangi Ĩĩ. kũndũ gwĩtagwo mũgũnda na Ehe, kũu ehe. na ngorũra na kayole junction gũcoka ũguo ngaingĩrĩra kayole ĩĩ ngakĩũrũra kuma rĩngĩ thaa igĩrĩ nginya thaa kenda nĩ ũko- nĩ ũkona nĩ ũkwaga customers rĩmwe ĩ rĩmwe nĩ mekwaga tondũ hĩndĩ ĩyo rĩ ti atĩ nĩ handũ tũ- ũigĩte wĩra ĩĩ nĩ kũũrũra na kabagi ĩĩ kĩnyamũ kĩngĩ gĩcuragio ũũ twathondekaga kĩa mbaũ Ĩĩ, gĩa ũgacu- kuonania marangi. ũgacuria mahĩa bandi Ĩĩ. matũ Ũyĩ. mami- mamindira na matũ kĩrĩbaũ kĩrĩa kĩahũka gĩa gũthiĩ Ĩĩ, nyitĩte kĩa ũguo. kũnyita ũũ kĩu Ĩĩ. nĩkĩo nda- ndendagia nakĩo Ehe. na ndĩna mũcinga wakwa wa gũtũra matũ Ĩĩ. haha Ĩĩ. na no twakĩonaga gĩa kũrĩa Ĩĩ. Ĩĩ, rĩu. Wow. Yeah. rĩu woka kũinĩra no- n- nĩ wĩkĩte In fact, ona mwega. thaa ici no- nĩ customer ciakwa imwe ku- ci- cia Qtex kũrĩ manjĩraga "Sa, ui Ĩĩ. ndũgĩũka gwake biri ngamera "Wee, kau ngai nĩ andutire rĩu nyina ingĩkĩra nĩ kagoti kũinainaga. kau Ĩĩ. ka marangi maingĩ Ĩĩ. Wow. Ĩĩ. okay rĩu nĩ woka kũina nĩ wĩkĩte magegania

Ĩĩ, rĩu rwĩmbo rũkĩ hit ĩĩ rwĩmbo rwa hit rĩu Eh. ngai agĩkĩambĩrĩria gũkĩndirikana oye kumania na hau ehe eh, thĩna tũkĩra- tũgĩtana nĩwangenia mũno nĩ kũgweta nĩwangenia mũno nĩ kũgweta rĩrĩ praise and worship na ndeciria ũhoro wa kanitha citũ na kwĩna anake aingĩ mũno mainaga wega praise and worship angĩ ona marĩ na ũhoti wa kũina nyĩmbo ciao no matirĩ na ũhoti wa mũhuko Nĩ ũĩ wa Na- kũrekondi nyĩmbo. ya na nä ndaigua warä situationinä ta ä yo wä kanitha nä å rainithia no hihi ndå- ndũrĩ na å hoti wa kå ruta nyä mbo ciaku na å gakoraga kå rä a å ratungata mũtungatĩri ũcio ndaragũ support kana mhm. ndarera andũ magũ support na nĩ njũĩ mm. kwĩna anake aingĩ mũno maragerera maũndũ mm. macio na airĩtu aingĩ mũno maragerera maũndũ macio mm. we nĩ ũgereire ũndũ ta ũcio wakoraga eh, kũrĩa ũratungata matirona na andå acio aingä kä rä a mekaga nä mhm. matiendaga kå rekereria må ndå mhm. tondå watuä ka no nginya å thiä tondũ nĩ ũretwo na gũkũ nĩ ũretwo na gũkũ rĩu ora kanitha makauga Sami nĩ aretĩire Mm. na atũraga gũkũ rĩu ndonekaga gũkũ nĩ Eh, wona ndahũra ndarama rĩu Na- ona na ndũngĩikara hau Eh. tondũ ngai nĩ arutaga mũndũ kiwango cha kanisa Ehe. agagũtua kiwango cha mataifa Eh. nona Eh, mũini ũcio araina hau kanitha-inĩ tondũ bado arĩ o kĩrathi gĩa- kĩa- kĩa gĩa kũinithia kũ ti famous ndahotete kwandĩka nyĩmbo cia kana ona andĩka ateithio nona rĩu ndangĩthiĩ handũ no rĩrĩa ngai amũririkana athiĩ rĩ ĩĩ rĩu andũ magĩrĩire gũkĩmuohora wega na njĩra njega ĩĩ arabu ũndũ ũngĩ ah, ta rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ twakoraga rĩngĩ wandĩkĩte nyĩmbo eh, kũndũ wĩinithagia kanitha no ndũngĩ sapotwo that is it nona ndũngĩ sapotwo ndũngĩrutĩrwo cd ndũngĩka atĩa Ĩĩ, no nyende ahunjia maririkanaga anake acio Mhm. na andå acio mainithagia hau kä gongona-inä nĩguo ä ni må ndå agatigaga gå kå rä ra hau Mm. hakinya handũ- wanyitĩte ndarama anyitĩte na ndarama arĩ na kĩheo na arĩ na kĩheo tondũ maũndũ maya wonaga ũthamaki-inĩ wa ngai nĩ ndiganĩro Mm. ndũngĩtũra ndũngĩtũra eh, wĩkaga atĩ ona mũhunjia ndangĩtũra ahunjagia na nĩ wakũrire Mm. gũkinya mĩaka Nĩ agĩrĩire ĩrĩkũ? kũrera nginya ciana ũgũage ingĩ. ũgũage kĩgongona-inĩ nĩ agĩrĩire kũrera ciana ingĩ nginya ũgũage kĩgongona-inĩ nĩ mĩnoga wambatagie stairs icio Ĩĩ, nĩ ũrĩa- nĩ ũrĩa ũhunjirie na nĩ Ĩĩ. ũraregera harĩa Ĩĩ, ũrere ciana Ĩĩ, ta mũthamaki ũrĩa wĩtagwo uh, wa Uganda Ĩĩ. Ĩĩ, kũregera gĩtĩ-inĩ Ĩĩ. wanyita rĩu maũndũ nĩ ndigane nĩ ndigani karera ciana Ehe. rĩu nao andũ a ma praise and worship arĩa mainaga ma praise and worship rĩ, ndũngĩtũra winithagia kanitha-inĩ etha mũndũ ũngĩ umurere umuige hau we wehere ugethe waramu waramu Ĩni. wagimara ũgathiĩ ũgatuĩka njui ihũre Ũgatuĩka ũkarehe njui angĩ. ihũre. yes ũgĩkĩgimara ũcoke ũtũre riko-inĩ Ĩĩ. ũhũmagie mami wanyu na, na ngima Ĩ, na nĩ na hinya wa kũhota kuoya ihiga rĩa koroga nawe ndangĩhota kuoya rĩ Ĩĩ. Nĩ wona rĩu hau ti hega Ĩĩ. Nĩ Yeah. gatagatĩ ka maũndũ macio mothe ũgereire kana kũrĩa guothe ũkĩgereire nĩ ũndũ ũrĩkũ wanakũritũhĩra mũno nginya ndũrĩ wariganĩrwo nginya tha ici na hihi ndũngĩenda kuona mũndũ agĩka ũguo kana ndũngĩenda kuona mũndũ akĩgerera kĩũndũ ta kĩu along your journey kwĩna maũndũ maingĩ mũno ũgereire no na wagimara ona wa ngai agũteithia ona akũrathima ũndũ ũcio no ũũririkanaga Ũndũ ũrĩa ndĩtigĩrĩte mũno thĩinĩ wa journey yakwa ya music mhm. nĩ gwetha rĩtwa rĩaku kana Ngai akaruta wĩra mũnene mũno wa gũgũthambia na gũkũruta kũndũ kũraihu agakũrehe mhm. ũgacoka ũgacemania na andũ angĩ a gũkũrenga magũrũ na mũthenya ũmwe mm. matekwenda kũmenya kũrĩa ngai akũrutĩte makenda gũkũrĩkĩria na ihiga rĩmwe ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa ndonire na ngĩtigĩra mũno na itangĩenda mũndũ ah, aũgerere wanyita nĩ ndanyita Ah, nĩ ta mũndũ tuge kwa mũbano nĩ ta- nĩ ta mũndũ acagũrĩtwo gĩtĩ-inĩ fulani thirikari-inĩ Ĩĩ. agacagũrwo gĩtĩ-inĩ fulani agacoka ananyanyuliwa kutoka kwa madaraka kabla thikũ ciake citathirĩte Nĩguo. gũtirĩ ruo rũhana ũguo tondũ thĩinĩ wa music kĩrĩa ndĩronire kĩnene rĩ nĩ andũ arĩa makoragwo na, na, na spirit ya kwambut yes nĩ kũrĩ a- a- a- a- andũ mambũ ambũta cia kĩroho Ĩĩ. kehũthĩre kiugo kĩu nĩ kũrĩ andũ arĩa mambũtaga cioneki cia andũ mendaga gũgwĩka abortion kĩa hinya Ĩĩ. we wĩkezia mũndũ akenda gũgwĩka abortion tondũ nĩ arona wĩna mwana kwa sababu He- gĩthweri- wĩna kĩndũ thĩinĩ waku wa- gĩthweri kiugaga atĩrĩrĩ aliye na mwana Yes. ana ushuhuda so angorwo wĩna mwana thĩinĩ waku rĩ ndũĩ rĩu m- ũcio ũrambũti ũcio ũrakũruta mwana agũka kũruta mwana ũcio waku thĩinĩ waku mwana nĩ kĩheo kĩu wĩ nakĩo gũti andũ aingĩ mendaga kuona ũguo waragia ti andũ aingĩ mendaga kuona ũguo wĩ na favor atĩ wekĩra kanyamũ youtube thutha wa thikũ igĩrĩ gakonwo nĩ andũ ngiri 60 Ĩĩ. ti andũ aingĩ ti andũ aingĩ mangĩenda gũkuona redio-inĩ ũgĩtangatha Nĩguo. rĩu nĩ kũrĩ abota cia kĩroho Eh, arĩa Acio- ma- mahanyũkanagia na Ĩĩ, kĩrathimo makĩenda gĩaku. gũkũruta mwana waku matigĩrĩre nĩ kĩauma Ĩĩ, makũrute mwana Yes. rĩu ac- ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa mũru mũno ndonire andũ arĩa mahũranaga kana andũ arĩa ma- ma- ma- ma- mateithanagia na ngoma kũruta wĩra gũgũtunyũkithia kĩrĩa wĩna kĩo. gũtunyũkithia kĩrĩa wĩ nakĩo Yes. rĩu ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa ningĩhoya mũndũ wothe mũrathime nĩ ngai ndũkana- ndũkanamũkinyĩre yes Wow, ũcio wow. nĩguo ũndũ ũrĩa ndonire wĩ challenge nene mũno Eh. na nĩ ndamenyire atĩ no ũhũthĩre thikũ nyingĩ mũno gwetha gũkinya harĩa ũkinyĩte mm. no hau ũkinyĩte mm. kũgwa nĩ mũthenya ũmwe no ũriganĩre mm. haya rĩu kwĩna andũ aingĩ mũno magĩkwĩroragĩra mm-hmm. magakenio nĩwe na mũthenya ũrĩa wahitire no twende kũmenya no kĩriaraiza atĩ rĩu nĩ menyekete na nĩ njũĩkaine hmm. ka feeling kau karĩ karĩ karĩkũ wĩ toro ũguo ũkaririkana rũciũ njĩtĩtwo kũna ngaine sande nĩ ngathi kũna hmm. mũthenya ũcio ũngĩ ndĩna mũgithi mũthenya ũcio ũngĩ ũkona atĩ ngai nĩ agũthamia mwena ũrĩa hmm. akũringia na gatarũ akũrehe mwena ũyũ ũngĩ waiguire atĩa kana nĩkĩ kĩa developire thĩinĩ waku thikũ cia mbere rĩ ah, nĩ- mũini wa kũhiti na rwĩmbo rũmwe nĩ akenaga Eh. no nginya ũtuĩke Excited. ngai nĩ niĩ Sam irũngũ Eh. ya nĩ niĩ ngai rwĩmbo rwakwa Wathiĩ rwa ũkaigua andũ Ijumaa nĩmauga Kapuni, mbu nĩmakuona. eh, mbu. Ehe. ũthiĩte ũguo rĩngĩ ũkona mbica yaku ĩkĩrĩtwo gĩkari-inĩ Eh. tengĩ ndĩronete haha Ĩĩ, ĩkĩrĩtwo gĩkari-inĩ ĩhĩ. kĩzamzamu ũguo kĩambatĩte na gĩkari-inĩ igooti. mbica ya Sam irũngũ kaũndũ Ehe. ta kau korwo nĩ tene ingĩoire thimũ Yes. hure utũmĩre andũ thikia facebook na kũrĩa kũngĩ no mũndũ nĩ akinyaga handũ ũgakindĩria ũka ũkamenyera ũndũ ũcio na ũkamenya ti we wĩkinyĩtie hau Nĩ Ngai. nĩ ngai ũgũkinyĩtie hau no nginya ũtuĩke humble nĩgetha ngai athiĩ na mbere na gũ- kwambararia makĩria yes. yes, yes. kwĩna ona angĩ na nĩ magĩũkaga gũkũ gwaku studio no marageria nĩ Ĩĩ. marang'ang'ana ukona tu muiritu okite studio yaku kana mwanake mm. nirageria kuina no ndari arakinyanira mm-hmm. wikaga atia ni undu wao ah, muruto ucio no kumuhurira rwimbo mm-hmm. wacoka ukamwira ehoke ngai mm-hmm. na ngoro ni ukioi mundu hihi ungikimuteithia ta kezia ri kana ungiri mm. ukamuonia Wanyita? Mm. No muno muno nie njugaga Ngai niwe uhotaga guteithia, Ngai niwe niwe uteithagia mundu ti kuina wega. Mm -hmm. Riu ngikuhingurira ha computer ino mm. nyimbo iria cinitwo haha ni andu ri. Mm. Kuri andu mainaga muno. Kuri andu mainaga muno. Eh, no karigo ihinda ria Ngai ri. Retire ria. No ri uri cama. Mm -hmm uguo no guo ningihota kuga eh. inda ya ngai no ri cama that is very true hari andu mainaga muno mainaga ri andu andu ni different eh kwi mundu ina tondu ni aigua acamirwo ngwa kiina yes

Mũndũ ũngĩ twarekondete hĩndĩ ĩmwe akiuga atĩ niĩ ndĩroka kweheria ndĩroka kũmeheria kĩharo ndĩroka kũmeheria rĩu andũ moka na mũrurumo ĩĩ njũkĩte na mũrurumo o mũndũ okaga na motive yake na mũndũ okaga na meciria make no ngai rĩ mhm. ndakĩrathimaga mũndũ ũrĩa ekwenda kũrathima o ta ũrĩa ugĩte ngai akenagia mũndũ ũrĩa ekwenda gũkenia na akarathima ũrĩa eyamũrĩire wao na sami gatagatĩ ka nyĩmbo ciaku nĩ nyingĩ mũno wĩinĩte mhm. no mũndũ nĩ ainaga tondũ na ndĩ mũini nĩ njũĩ atĩ gatagatĩ ka nyĩmbo ciaku rĩ no ũkore kwĩna rwĩmbo andũ mendete mũno na ndwa expectaga mhm. no we harĩ rũrĩa wendete biũ atĩ rwĩmbo rũu ũrũinaga ũkaigua nginya ona titawe wainire mhm. nĩ rwĩmbo rũrĩkũ wendete biũ rwaku Ndĩyũragia na ngoro nĩkĩ ingĩgũthukĩra gĩtuĩke ta ngatho kĩhutie ngoro yaku no kuona mwathani ndũkenagio nĩ magongona kaba ngũhe ngoro ũgĩe na gĩikaro Rũu nĩruo nyendete. wow ona ningwĩcia nĩ nyendete rwĩmbo rũu na mũno kĩbungo kĩrĩa nyendete nĩ kĩrĩa gĩtagwo atĩ

tũgĩikara tũgĩikara no nake rĩu tũgĩkinya handũ Ĩĩ, Tũgĩ mũkĩgĩa na part. mĩaramano kĩgĩa na mĩaramano ehe Sami agĩthiĩ akĩambĩrĩria stu- studio yake ĩtagwo S2 Empire Aha. na niĩ rĩu ngĩtigwo gũkũ na S2 squared na S2 Square ehe rĩu ũkoretwo ũrutĩte nyĩmbo ta irĩkũ Eh, nimetoa nyimbo na wagĩkora ngĩina rũngĩ gũkũ ehe thutha ũyũ ndĩkĩrutĩte ndũkanjethe harĩa ũrandigĩte ira na ngacoka ngaruta mwoi wa gĩthima ehe na ngacoka ngaruta rwĩmbo rũngĩ rũrerwo rũ- rũreragwo gũtirĩ thayũ Ĩĩ. kana ũrarũiguĩte Ehe, ĩĩ, nĩ ndĩrũĩ Ĩĩ. mũrauga gwĩ thayũ na gũtirĩ thayũ Ĩĩ, uga kũrĩ thayũ na gũtirĩ thayũ na no tũraina tũrathiĩ tũinĩte tondũ nĩ ũkĩũi niĩ kezia nyinaga every time Yes. yeah. wow

mm -hmm. producer na hinya biũ Nĩguo. atĩ nĩ arabatara participation ya producer thĩinĩ wa music yake mm -hmm. wĩkaga atĩa kana ũteithagia andũ atĩa na atĩa Ah, kĩndũ kĩa mbere nĩ gũthikĩrĩria rwĩmbo rwa mũndũ ngaigua ũrĩa mũndũ ũcio araina angorwo he handũ hena mahĩtia tũkarũnga angorwo he handũ arabatara kũ kuongerera kiugo tukongerera na tugakĩmuonia ũrĩa arũgama maikoroboni-inĩ ũrĩa ekũina mm. koguo mũndũ oke na confidence ya atĩ nĩ agũteithio mũndũ oke na confidence nĩ agũteithio mm-hmm. ningĩ rĩu nĩ wamenya ithuĩ music ĩrĩ thĩinĩ witũ so tũtiiguaga ũru tũgĩka ũguo yeah. wow. Mm. wow thank you na ndĩrona rĩu nĩ ũgũgĩtwĩra ũrĩa mũndũ angĩũka studio mm -hmm. ũrĩa angĩgũkinyĩra mm -hmm. angĩenda kũrekondi rwĩmbo mm. yes nĩ ngiugaga kaingĩ namba yakwa ĩkoragwo ĩrĩ 0713 226363 na ngakiuga atĩrĩ mm ndirĩ manager ndũkona manager nĩwe woyaga 0713 22 tutu 6363 Nĩ hũthũ, 6363 ĩkoragwo ĩrĩ hũthũ ũrauga nĩ hũthũ tondũ nĩ ũramiuga ĩĩ ti niĩ ndĩramiuga enda kũrora kana nĩyo taikia kĩndũ Eh, atĩrĩ- atĩrĩrĩ samueli Eh. ah, nĩ ndĩrona nĩ ũreka kolabo mũno thutha ũyũ na aini aingĩ anene matiendaga maũndũ ma kolabo Yes. tondũ hihi nĩ kwĩ mũndũ ũgwĩci- ũgwĩtigĩra kũautnduo nĩ mũini ũcio woka o toguo toguo kwĩna aini erũ maraina mũno yes na ndũngĩenda atĩ wĩine na mũndũ ũroka kwĩruta kũina kana waingĩra ũininĩ akũ outshine mm. na we nĩ ũreka kolabo mũno mũno mũno mm -hmm. power ya kolabo nĩ kĩ kana nĩ kĩ kĩu wendete mũno thĩinĩ wa kolabo kĩndũ kĩa mbere ona ũngĩrora rĩ ndiĩkĩte kolabo nyingĩ mũno na andũ arĩa moĩkaine mm -hmm. nĩ andũ arĩa mareyũkĩrĩria mareyũkĩrĩria tondũ nĩ ndĩrenda kũrera aini mm -hmm. tondũ ngai angĩkwambararia agũkinyia handũ wagĩrĩirwo nĩ gũtiga generation ĩngĩ mm -hmm. ĩrĩ thutha waku nĩgetha mm -hmm. ũtuĩke legend yes. mũndũ atuĩke ka legend nĩ tondũ wa Nĩ at- wa kũrera nĩatũtigĩire. ĩĩ nĩ ũndũ wa kũrera andũ arĩa marĩ andũ marĩ kũroraga Ĩĩ. makauga niĩ nĩ Samiro ngo wakire atĩa Wandeithirie. niĩ nĩ Samiro ngo wekire atĩa nake Ngai arĩ igũrũ aigua mũgambo ũcio rĩ agakũhe grace yes anyita Ĩĩ. akũhe grace either ya gũkorwo ũrĩ harĩa igũrũ kana grace ya kũrera maciaro ma wĩra waku Ĩĩ. nĩkĩo gĩtũmaga njĩke collab ũguo Ehe. rĩu na andũ amwe arĩa njĩkaga collab nao rĩ Ĩĩ.

ngå expectaga orege mm -hmm. kana umwire ndono kana mundu waku wa backup kana mm -hmm. backup ni kuri hwe rihagwo ndona wokira na wekira backup niguo kuu ni kuga atia kuu ni kuga atiri uh -huh. uh, ni gutuma muini uria munini one aini matikoragwo mahana ũguo meragwo yes. andå meragwo na kå nja mm. andå meragwo

Mũndũ mũru no mũru. Ĩĩ. Rĩu ũguo kiugo kĩrĩ atĩ aini makoragwo marĩ etĩi, matigeithanagia, no Ĩĩ. ũmũhũrĩre thimũ akũrume, no Ĩĩ. no. Wow. Yes. Nĩ ũini wa ũ wendete mũno aini arĩa mũinaga nao thĩinĩ wa industry? Nũ ũgũkenagia mũno? Na niĩ nĩ njiguaga makĩngenia mũno rĩ, nĩ arĩa ndakorire ah, Muigai wa Njoroge Mhm. njiguaga makĩngenia Mhm. Eh, arĩa ndakorire arĩa marĩ mbere yakwa Ĩĩ, othe nĩ mainaga wega thengio arĩria mafans maku tũgĩtiriha ũkwenda kũmera atĩa na kũmera tondũ nä rä u mafan nä mbä rä u haha he mafan marågama nawe kidete Ĩĩ, kũrĩ atå mafan- kå ngä kio Die ngundi hard makorwo fan. marä a mbere kå rå gama hau Rĩrĩa Gatagatĩ-inĩ. twagerera maũndũ marĩa mageragĩrwo gũkũ maũndũ Mũhuro wa riũa. mũhuro wa riũa nĩ magĩtũiguaga niĩ kĩrĩa ingĩenda kwĩra mafans makwa ingĩenda kũmera atĩ mũndũ aikare etereire ngai na ngai witũ ndatĩraga Ĩĩ. na ndaceragĩrwo Yes. ona ona ataikarĩte mũno no egũka ĩĩ oke a- akenie ngoro yaku ũrĩa akenirie mũndũ gwĩtwo

Kĩrathimo kĩa Hana gĩtiahithĩkire rĩngĩ. Ngai amũrathime na kĩrathimo gĩtarahithĩka. Mm. Eh, kĩrathimo gĩtarahithĩka. Ngai akũhe gĩkari. Ĩĩ. O mũndũ arora ũguo akona hĩ Ĩĩ. no anyita Ehe. akũhe kĩnyũmba akũhe Yes. mana Ĩĩ. mega mana manoru mega Mana manyitu. Manana- manama hybrid. mana ma hybrid. acoke akũrathime na mabeca maingĩ Yes. Mhm. he revelation ngai araheaga Ah, tugaga sometimes nĩ tugaga atĩrĩrĩ atĩ nĩ tũthũkangagia mbia Yes. gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũthũkangia mbeca Ĩĩ, kezia ehe. ona ũngĩka atĩa nĩ cia kũigana ũtakoragwo Ĩĩ. ti gũthũkagia ũthũkangagia Aca. wathiĩ wagũra nguo ya ngiri ikũmi ti akuga nĩ wahũthĩra mbia ũru nĩ ũtarĩ Ĩĩ. uhuru no uge nĩ arathũkangia Aca. nä kå hå thä ra nä kå hå thä ra kwagä rĩu ndagiuga nĩ nĩ arahũthĩra no Ĩĩ, nyita ũguo jehova ngai amũhe mbeca nyingĩ cia kũhũthĩra na cia gũtigia na Yes. cia kũinvest yes cia maũndũ mothe Ĩĩ. Akũ- au- ngari ngari amũhe iria njega na akũhe mbeca cia gwĩkĩra maguta ma Ehe. kũigana Ĩĩ. Ĩni. wow

O- wega wa ngai no gũthiĩ na mbere na kuoneka na andũ aingĩ no magũthiĩ na mbere na gũtungatĩra ngai kũhetũkĩra studio yaku Ĩĩ. akũrathime na gwĩke wega amen yes nawe ũrĩ ũka kezia tũinĩ ĩĩ rĩu tianga ndakwĩrĩra ũguo harĩa he mafans Ĩĩ. nĩgetha makĩ- maigue ũrĩa tũrauga ehe tũrĩ ina na kezia no nginya nyine rwĩmbo kĩndũ rũu. feb february kĩndũ feb

Kwĩgana. ũira nĩ kwaria ũhoro wa ũrĩa ngai agwĩkĩire Ĩĩ. na he mũndũ ũthikagĩrĩria ũira waku akamenya atĩ haha ndĩ ũmũthĩ tiho ngakorwo rũciũ ngai nĩ akũnginyũkithia andũ arĩa ikinya rĩu rĩngĩ Nĩguo. na he mũndũ warĩkia interview ĩno akĩmenyaga atĩ ngai nĩ akũnginyũkithia anginyithia ikinya rĩu rĩngĩ Yes. tondũ watwĩra atĩrĩ wakĩte

o mũthenya kĩrathimo kĩerũ no ndaigua gũtheka nĩkĩ ndageria gwĩciria rwĩmbo rwainire nĩ thubu no nĩ ndeto icio no gatũhe hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ ũru mũndũ kũnjatha thubu-inĩ rĩu ndwendagia thubu reke ngwĩre ũndũ ũmwe ĩĩ nona thuti ĩno njĩkĩrĩte yes njikirire nĩ tondå wa interview ĩĩ ĩrĩa ũgũkaga kũnjĩka ũmũthĩ yes no to nginya ũkanyona nayo ĩĩ rĩu hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ũkĩnjĩka ĩngĩ ĩĩ no nyone na ya cia megarũrĩra tondå ngai witå ndatåtåragia å karevo-inĩ karĩa nä gå tå ruta revo ä no Ĩĩ, nĩ nĩ irathimo na ici Yes. Nĩ icio na ici tũtirarega nĩ irathimo Ĩĩ. no to nginya kezia witũ ngũkore na kanyamũ ga- kakĩrĩa gaka ĩĩ nĩ gathakaĩ Na topu. no ningĩ no ũkorwo na tũingĩ twa mĩgarũrĩ Twamegarũrĩra. twa mĩgarũrĩra Yes. tondũ ngai witũ atũtwaraga ikinya Gwa ikinya. ikinya to nginya na nĩkĩo niĩ njugaga ndacokerire rwĩmbo rita rĩmwe Ĩĩ, no ndigacokera rwĩmbo rĩngĩ aca ũrĩa mũndũ ugaga atĩ ndainire ũru njokere Ĩĩ, ona maguta ũkĩagĩrĩire gũkorwo na maguta merũ ĩĩ. o mũthenya o mũthenya o mũthenya gũtirĩ rĩandĩko riugaga atĩrĩrĩ ati usiweke divai mpya kwa viliba mzee Ĩĩ, wanyita mm -hmm. ndũngĩtũra atĩ waini wainire karwimbo uture ukagaruraga anga ndiainire wega ugathie studio ingi ukauma gwa Samiro ugathie kungi no nginya ukorwo na ugurio mweru yes ona mutungatiri ndagirwo gucokagira ndumiriri eh atirira hunjiti iro atiriri ukandikaga handu kama tana nyita eh ukandikaga handu ungicokera ndumiriri ni kuonania atiriri we ndurathie na roho tondu roho aguragia maundu meru o muthenya yes wow uguo ni nguongerera fani wakwa akiuga hau ndĩmwĩre Ĩhĩ. atĩrĩrĩ ũtanamba gũtetia ngai amba ũrore kũrĩa umĩte yes ũcoke ũrore harĩa ũrĩ na ũcoke ũrore kũrĩa ngai aragũtwara ngai nĩ egũgwĩkĩra maũndũ mega akũhe ũira ũngĩ mwerũ to nginya ũrĩre maitho mau marĩraga maithori mau ũrutaga na maitho mau maku no maitho o mau no marute maithori ma gĩkeno Wow. tondũ ũrĩa gũkĩaga gũtikĩaga ũndũ ũmwe ĩĩ hanini tu yes

rũciũ akorwo akĩheya akĩheana nĩ wanyita jehova nĩwe mũkĩithia wa mũthenya mwega na arogũkĩithĩria mũthenya waku Wow. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu amen amen thank you etagwo samiro ngo thĩinĩ wa gatarũ ga kezia na nĩ njũĩ no ũthiĩte na mbere na gũsubscribe no ũgatigĩrĩra nĩ wa share rũgano rũrũ ũgathiĩ ũgashare rũgano rũrũ ũkarũshare facebook nĩgetha andũ aingĩ mũno makĩria mahote kwĩrorera na tuona rũgano rũrũ maita maingĩ maingĩ maingĩ Nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ tũromĩrĩria ngoro nyingĩ, nĩ tũrathiĩ na mbere na gwĩkĩra andũ aingĩ hinya, na gũgĩtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ maraikara mena gĩkeno, nĩ tondũ ngwĩraga gĩkeno nĩ ndawa ya mũtũrĩre. Ngai wa muoyo agwĩke wega na akũrathime na athiĩ na mbere na kũmĩrĩria ngoro yaku. Njĩtagwo Kezia wa Kariũki, thĩinĩ wa gatarũ ga Kezia. Ngai wa muoyo agwĩke wega, nĩ ngwendete.